Maaf yaada irratti hin kannanne akka nama tokkootitti waan jedhu gartee namni hedduun gaaffii na gaafataa jira gama keessaatiinis ta'u komantii garii gartee muraasa tokko irratti sinuman arge jecha waan sani waan san gubbaa dhaabbadhee waan nin jechuu barbaadu maali dubbii tana gartee ulamaa'iin islaamaa warri biiti teenya qabdu irraa marihataa jiran jechuun dhagehe ulamaa'iin gariin ammoo dubbatanii yaada ifiitillee gartee Viidiyoolee garii irratti ibsatanii jiran baarakallaahu fiihim ulamaa'ii gurguddaa gartee biyyi teenya qabdi jedhu irraa dubbatanii jirani walaakin kanaan wal qabatee egaa an akka nama muslimaa tokkotti wannin gartee jechuu barbaadu hukmiin waan kanaa beeytotaaf dhiifama jecha maaliif rabbiin subhaanahu wa ta'aala qur'aana isaa kabajamaa keessatti fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa ta'lamuun jedhee waan isin wallaaltanii isin dhibee isin dura dhaabbatee hubatuu dadhabdan beektota amantiidhaa warra waan san beeku gaafadhaatii isaan san adda isiniif baasanii nuun je'e jecha. Kanaaf ulamaa'idha warri waan kanarraa gaafatamu warri waan kanarratti hukmiin isaa akkana akkasi waan je'u kan. Walaakin ulamaa'idha yeroo jennu kana waan takka hubatuudha qabna beektanii caalimni tokko akka nama dhuunfaa tokkotti dogongoruun isaa ni mala na'am dogongoruun isaa ni mala caalimni lamaaf sadiihis dogongoruun isaa ni mala na'am. Shaaf Rabia. caalimni lamaaf sadiihis dogongoruun isaa ni mala gaaffii tokkoo fi lama sadii walaakin yoo caalimni walitti qabamee hedduu wal cinaa taa'ee tokko yeroo irraanfate tokko yaadachiisee tokko yoo dogongore tokko sirreessee akkasitti wajjiin deemuu ni danda'an jecha akkasitti wajjiin deemuu waliin sirreessanii waan bareedaa hawaasa fayyadu tokko gadi baasuu danda'anii akkasi namni gariin gaaffii kaasuun ni mala dhimma tanaa wajjiin wal qabatee amantiin teenya amantii gartee kiristaanaatii miti amantii kiristaanaa gartee Beektotatu walitti qabamee murtii barbaadu murteesseefi murtii saniin namni bobbahee gala jecha. Islaamummaan akkasii miti. Maaliif Ulamaa'iin haa murteessitu jettan waan kanaa jechuun namaa ni mala. Nuti Qur'aanaafi Hadiisa malee waan namaa waa murteessu ni qabnaa laata? Na'am ni qabna. Wanni silaa Qur'aanaafi Hadiisa malee waa murteessaa cufti isiituu Qur'aanaafi Hadiisa jala deemti malee Qur'aanaafi Hadiisa irra wanni hin jirre hedduu takkatu jira. Hukmiin isaa garuu numa jiraata yeroo hunda keessattuu jecha. Akkamitti hukmii. Daliilli isaa jiraachuu danda'a jennee gaafa deebinee ilaalle, shari'aa islaamaa keessatti waan silaa yeroo hukmii irra dhaabbatanii kannan namni hundi ulamaa'iin islaamaa ka as dura dabre garte madhabni gurguddaan ahlusunnati waljamaa'adhaa afran maalikiyyaa, shaafi'iyyaa, hanaabilaa fi hanafiyyaan guutuun irratti walii galantu jira. Sunis maali? Tokkoffaa hukmiin qur'aana keessatti dhufe bitaa mirgatti hin qabamu akka qur'aana keessatti dhufetti irra deemama. Lammaffaa ammoo subhaanallah qabbanatu jira na gubbaa mukayyafatu hedduun irraa ol teechaa jira. Lammaffaa immoo maal ja'anii hukmiin hadiisa keessatti dhufe hadiisa rasuula rabbii keessatti dhufe hukmi qur'aana keessatti dhufe wa axiicu allaha wa axiicu arrasuula eega rabbiin je'e wa anzalnaa ilayka addikra litubayyina linnaasi eega rabbiin je'e wanni qur'aana keessatti dhufe waan hadiisa keessatti dhufe akkuma qur'aana keessaa sanitti fuudhamaa ja'an hadiisnummaan sun gartee sadarkaan isaa sahiiha tahee jennaan jecha ha sadaffaadhaati sadaffaa ammoo ijmaa'a jecha ulamaa'in islaamaa walitti qabamtee Ijmaa'aa hogga jenne namni hedduun hawaasni irratti walii galu itti fakkaata. Laa hawaasni irratti walii galuudhaa miti. Hawaasni maal beekaa irratti walii gala. Hawaasni maal waan rabbiit irraa hubate irratti walii gala. Irra guddaan hawaasaa wallaalaadha yeroo maraahu. Kanaaf beektotaa fi ulamaa'ii gurguddaa silaa rabbiin beekumsa kanneefi fas'aluu ahla dikri je'een santu isaan sun waan tokko irratti taa'anii jedhanii murteeysanii marihatanii waan kanatu taha ja'anii ummata islaamatiif yeroo gabbaasan wanni san fudhatama argata. Eenyutu fudhatama san kennaaf laata? Fudhatama san kan kennuuf ragaa isaan dhiheeyfachuudhaaf taa'anii fii ragaa hadiitha nabii rabbii keeysa jiru laa tajtamicu ummatii calaa dalaalatin hadiitha je'u sanii jecha. Kanaaf wanni jiru maali? Ulamaa'iin islaamaa walitti qabamtee dhimma amma deemaa jiru kana, dhimma gartee amma waa'ee furaa kararratti furamu kanaa waliin wal qabatee jiru kana, Ulamaa'iin biyya teenyaa wal geessee hukmii irratti haa kannitu, irra mari'attee hukmii haa kannitu, wanni kun arra waan taphaa namatti fakkaatuun ni mala, homa taphaati namni akka taa'ee yoo laalu waan laafadha. Yoo ammaan dafamee malli itti hin dhawamne immoo fuula dura ayyaana ta'uudhaaf ta'a, iida daran itti inaadaa jecha, xiiqiidha jecha namni iida daran itti kabajuudha ta'a, akkuma iidonni gariin iidni akka iida shawwaal fa'a, iidni akka iida gartee mawuliida jedhamee gartee iida godhamee kun fa'a. Warri akkan akkanaa kun waan diinan Islaam keessa hin jirre tahuudhaa waliin yeroo ammaa xiiqiidhaaf jecha diina Islaamummaadhaa saniin olitti akkuma kabajamaa jiranitti kunis kabajamuun isaa ni mala waan taateef fuula dura ulamaa'iin tartiibaan gartee taa'anii shuf irraa marihatuudha qaban. Kana malee kana malee wanni silaa gartee masaadir al-hukmiin ni jira Islaamummaa keessa wanni ittiin hukmii kanan ni jira ni jira afraffaatu jira ammaas kan ulamaa'iin guutuun irra walii galte afraffaatu jira qiyaasa sun jecha qiyaasa. Waan tokko waan zamana nabii rabbii nabiin rabbii dubbatan gubbaa dhaabbannee waan zamana keenyaati irratti qiyaafnee ulamaa'iin islaamaa beeytonni qiyaasa saniin hukmii kannuudha dandahan. Walaakin hukmiin qiyaasaan kanname hukmii qiyaasaa osoo hin taane gaafa ulamaa'iin wal geeysee kannite hukmii ijmaa'aa taha. Ijmaa'ni immoo akkuma qur'aanni fudhatama qabutti, akkuma hadiisni fudhatama qabutti ijmaa'ni ulamaa'iidhaa fudhatama qabaata jecha. Hukmiin qiyaasaa gaafas ijmaa'atti deebi'a. Walaakin ammoo qiyaasni. Ulamaa'iin fardiin gartee nam tokko, namni dhuunfadhaa tokko, aalimni guddaan tokko ol bahee wanni kun halaal, wanni kun haraami je'ee waan wahiirra dhaabbatee istinbaaxa godhee kennu yoo ka jiraate sun ijtihaadatti fudhatama jecha. Sun ijmaa'a osoo hin taane ijtihaada. Aalima wahiitu je'e je'ama. Kanaaf amma wanni ulamaa'ii teenya tan biyya keenyaatirraa barbaannu nuti ijtihaada nama dhuunfaatii miti jecha. Ijtihaada namni wahii, aalimni wahii taa'ee laalee ijtihaada. godhee wanni kun akkana wanni kun akkasii jee dubbatuu miti laa ijmaa'a barbaanna ulamaa'ii biyya teenyaatirraa ulamaa'iin biyya teenyaa ijmaa'a yoo murtii takka itti kannite murtii sanirraa bahuun rabbi birattillee si gaafachiisa maaliif beektotatu wal gahee waan san hukmii fidee hukmii saniin wal dura dhaabbatee wal hubachiisee wal fudhachiisee murtii san kanne waan taateef jecha kanaaf dubbiin san kirikkirillee hin qabaattu achi booda namni irra taa'ee mari'atullee hin jiru jecha shee abalu akkas jeen shee abalu barga faallaa sanii jee wanni ja'amu hin jiru maaliif ijmaa'a wanni san gabbaate waan ja'amu jecha takka ammoo alal aqalli Jumhuura ulamaa'ii biyya teenyaatu akkana jedhe jennee dubbachuudhaaf illee gartee hin mijatan jecha. San malee hoo hukmiin biraa kannamuu danda'u jiraa laata?